Mohoro marĩa maragĩkorwo magĩtũkinyĩra kwa ndagĩka ĩno nĩ atĩ Mũheshimiwa Ngarũiya Junior nĩarĩkĩtie kwĩyumĩria na gũkũngũĩra mũtongoria wa kĩama kĩa People's Party nĩwe Ndindi Nyoro akiuga atĩ nĩaroire itua rĩega mũno akĩrumithia atongoria a DCP arĩa marahũra kĩama gĩake. Oho Ngarũiya nĩakũmithĩtie Rigathĩ wa Gachagua nĩ mĩario yake akiuga atĩ nĩagĩire atumia gĩtĩo biũ na mũyendi. Ngarũiya arauga atĩ ona gĩtũmi kĩenene gĩa Gachagua gũthiĩ US

Eciragia Siasa nĩ ũrĩa o anithagi ainithagia Gocai Mwathani wa Therũ na Jimmy Black Guest akauga William Ruto atwĩkire Ngai wanyu mũmũgocage ngui ici na Gerald Gĩtaũka Ruto kaikaraa US we ngarũiya nawe rĩ na mũndũ ũgwĩtwo Francis Maina akauga huyu jamaa anunuliwe dawa ya minyoo tu na Naomi Mbogu akauga Mheshimiwa wa wapi toa hiyo jina hapo na Rahab Wairimu akauga nĩkĩo ndĩrauga Ndĩ na nganja na kĩama gĩkĩ nĩ andũ arĩa marakĩarĩrĩria, na Paul Wambũgua ko ũũ nake nĩkĩ arauga nginya maine, na mũndũ ũgwĩtwo Jane Wainũkũ akauga ona style yake ya kũrangama nĩ ya mũndũ bure kabisa, na style yake ya kũrũgama nĩ ya mũndũ bure kabisa, na Boniface Martin Boni akauga kĩhĩndũ ainũke, na Sarah Njoroge akauga arĩa moragia agathuri ngui nĩ karĩkũ kaĩ mũkone, Ena Kanyangi ya waĩrĩ wa Kaga Mũgũrũki, ena Sogo Baba Keki Kĩagwa Nyinyi nĩ wa UDA, ena Phyllis Gresiliano akauga ata wewe ni propagandanist to speak the truth, Garuya wewe ni ligi ya ligi G si matharau, ena Samuel Bongo Flava akauga gakware gaka, ena Wanjiru Amos akauga gathuri nĩ wa kĩga, Ena aka free George wa Jess aka ũyũ ena mĩnyoo kana tata wa usa help this idiot ena Paul eh, bridge bridges aka mũndũ wothe wĩta ngaruya mũtongoria agĩrĩirwe gũtwarwo mathare ena mũndũ ũgwĩtwo Lucas Njarũhi aka Ruto ruta t-shirt ĩyo wĩkĩrĩte wĩrore gĩcicinĩ wone ũhana kĩũra kĩa mũgũnda eh, ena Jane eh, Nyambura aka tondũ nĩkuo aikaraga tondũ nĩkuo aikaraga ena Francis Kimani akauga rĩtwa mweshimiwa mwaruta kũ ena David Njega akauga kĩrimũ gĩkĩ ena Faith Rũrayau akauga atumia arĩ kĩ na nithuĩ ndanatũru atumia arĩ kũ na ithuĩ ndatũrumĩte ena Dennis Mwaura akauga wauma njĩra-inĩ cia Ngai nake Ngai no gũkwehera akwehagĩrĩra ũhanaga magui ena mũndũ ũgwĩtwo Anthony Mbaũ akauga ũyũ ndĩmwĩraga athiaga marũga-inĩ Marugai nĩgetha one tu irio cia nda nĩ kĩndũ tũhũ o ũguo na James Mũragũri akagwo Mũheshimiwa na Zabio Mwaũra akagwo Wana Mũtheri. Gũkũ nĩkwo Mwangi wa Mohoro, niĩ no ngũĩhoye na gĩtĩo kĩnene wĩtĩkĩre gũkorwo ũgĩ subscribe thĩinĩ wa channel ĩno itũ na ũkorwo ũgĩtũ follow mwena ũyũ wa TikTok na YouTube nĩgetha ũkamũkagĩra mohoro ũkĩrĩ wa mbere hĩndĩ ciothe rĩrĩa twagĩkorwo tũkĩ upload mohoro gũkũ nenda-inĩ.